Sal d'ar tout ! Hirio mont vont da gomz diwar-benn kib ar bed, da lâret eo ur genstrivadeg aze e-lec'h ma kemer perzh an holl re wellañ er bed kajimant aze evel Magnus Carlsen, Nakamura, Caruana, Nipponshi, Anishgiri, Wesley Sow hag all, tout ur re wellañ kajimant a gemer perzh. Hag ar pezh a zo fentus ha plijus er genstrivadeg-mañ eo e c'hip, da lâret eo e vez skarzhet tud kwa. N'eo ket giz an tournamant boaz ma vez graet gant an holl ar memes niver a partiennoù, aze e vez skarzhet e pep tro, un tamm giz Roland Garros ma ma karet. Neuze e vez c'hoariet div bartien sir, ma vez rampo goude an div bartien sir e vez div bartien prim, ma vez rampo e partiennoù prim e vo blitzoù, ha ma vez rampo e blitzoù e vo an Armagedon pe un dra bennak seurt-se. setu hirio neuze e taol imeurzhel war an dra souezhus zo bet etre Maxime Lagarde. Maxime Lagarde a zo bet kampion de France dija hag a zo neuze e Bakou aze o c'hoari ekip ar bed. Neus c'hoariet a-enep Pragnanda hag a zo un Indian. Yaouank-kenañ aze seitek vloaz hag a zo paouez mont en tu all da daou vil seizh kant hein, ar seurt war setu zeus zeus chañsoù bras e teufe da vezañ e-touez ar re wellañ er bed ha marse kampion ar bed un devez bennak piv oar ha daou vil seizh kant dija d'un oad ken yaouank top tregont er bed dija da seitek vloaz ral eo gwelet gwelet se. Setu. Lormomp e-barzh Bartien. Setu, Maxime Lagarde n'eus c'hoariet e pevar, e pemp, Marc'heg Eftri, Marc'heg Serc'hwec'h, Eskob Bepemp, neuze e spagnolat ha an digoradur boazoar, hag Marc'heg e-seizh eus perzh Pragnanda. Ha an taol souezhus a-walc'h, ra lavez, je vais gwelet se. Ar pal zo distreiñ e c'hwec'h d'ar gêr-c'hwec'h diwezhatoc'h tapout ar gaz NF-pevar. Evit ar poent neuze e tifenner e-pemp ivez evel ma vez evel-just ma vez debret an eskob amañ, debret ar marc'heg e tebr en-dro ar marc'heg all, ok? Neuze marc'heg-setri, marc'heg gêr-c'hwec'h. Ha D-pevar, setu an dra-mañ zo lañs en diorren e plij d'ar re wenn digeriñ ar c'hreiz, marc'heg dab D-pevar, marc'heg dab D-pevar, e dab D-pevar, ronez dab D-pevar. Bo beteghen n'eo ket souezhus pezh-ha-pezh c'hoarvez hein, gwelet 'vez emañ an torrer un tamm ar ronez e-kreiz an dablez, aze e seblant plijus 'vit ar re wenn. Met studiet o deus ar re zu hein, setu prag d'an darn eus c'hoaried C-c'hwec'h, tagar an eskopr. Killat a ra an eskob e daou, ar rouanez bet c'hwec'h, setu kinnig a ra un eskemm ar rouanezed. Ha ma vez... setu peurliesañ, Maksim Lagarde, tu metro 'm eus bet da c'hoari neptañ meur a wech. Rampo 'm boa graet ur wech zoken. Hag en deus hag eo un tager. Ar paotr-se, ar mech bras-se blij dezhañ tagañ. Ha neuze en deus miret ar rouanezed gant rouanez Detri. Eskob e Seiz. Hag amañ F-pevar. Setu F-pevar a zo zo e pal dezhañ sevel un dagadenn da vat aze aze e lâr d'ar re zu hañ ne gastellin ket bihan peogwir e vo peogwir vo ar rouanez hañ met hañ da gas ma fezhioù gwerin war-zu da gastell bihan dit-te ha marteze kastelli-sir war-lerc'h. Ouzhpenn-se e virer ouzh ar ouzh ar marc'hig da zont da e-pemp. Adalek an taol-mañ, Pragnanda n'eus lâret goude-se en un atersadenn e n'anav ket mui d'ar blegenn quoi, da lâret eo a-raok en doa studiet dija er gêr, aze n'anav ket mui. Stumm-mat eo da da fout an dra evit ur peurrest. Neuze Ef Pevar, Kastell-Bihan, hag aze n'eus prederiet pad pell Maksim nag o deus jedet int o-daou un heuliad taolioù redius a-walc'h. Ha setu d'ar c'hit-soñj e oa bet jedet adalek amañ hein, neuze evit evit peseurt arvezoù goude e vo didennus da c'hoût, neuze H pevar eus perzh ar re wenn, neuze boa pal da zo c'hoari H pemp, skarzhañ ar marc'heg ha bountañ ar pezhioù garin war-zu ar roue du, met perak n'eus ket tu debriñ ar pezh-mañ? Met moaien e vefe debriñ amañ gant an eskob o vezañ m'emañ gwarezet gant ar marc'heg, met moaien zo c'hoari getri, skarzhañ an eskob Eskobeseg zo un dro, ha goude-se e soñj da Vaksimum e c'hallo tagañ war ar golonenn H ha dre ma vo kastelloù a-du enebet e laouen bennafi da reiñ ur pezh gwerin evit buanañ e dagadenn. Gallout a ra soñjal da skouer Rouanez Evtri evit mont da H5 ha klask reiñ lammañ ha ma vije c'hoariet H5 e c'hallfen c'hoari F5 diwezhatoc'h ha marse aberzhiñ war H5. Setu se Pragnonda n'eus ket kredet debriñ ar pezh-gwerin ha neuze dre ma ma vount aze war ar vort hein ur reolenn alies en echedoù strategel a zo enep-tagañ e-kreiz pezh n'eus graet Prag hein roet 'neus aze depemp ha Ha setu e kendalc'h lagart gant e soñj, H-pemp, D da E-pevar, hag aze e weler menoz 'benn fin Maksim, e-lec'h addebriñ E-pevar gant ar rouanez pe pe ar marc'heg, 'neus lakaet ur rouanez amañ da vont da getri, gant ar soñj ben tennañ a ran ar garezenn H-pevar du-huit, bremañ ez eus an tour hag ar rouanez adhag H-pevar. ha ma 'z ez en-dro da chase e c'hallan addebriñ ar pezh-gwerin ha maman gwelet a rit ha pegen kouillon hañ pe pegen lec'hed fall e ma marc'heg-se hag e c'hallomp aze o vefe ur blegenn plijusoc'h evit ar re wenn. Me setu, prag nan da, a-raok c'hoari depemp sur 'oar neuze a-raok H-pevar a c'hoaride pemp-amañ en doa jedet, aze eun dra all a zo, a zo burzuduz a-walc'h, a zo livet daou vil seskorn ar pez 'neus jedet peogwir eo eo diaestreet euh deus santout benn-ar-fin eur seurt aberz plegennel 'neus graet goude H-pemp. Dedap E-pevar on ez get ri. Daoust hag-eñ e c'hallfer kavout petra 'neus graet prag an dor amañ, ma laoskan deoc'h pemp eilenn da ehana ar video? Ma daoust da vaksin bezañ kontrollet ar garezenn HP-var ez a da HP-var memestra. Maksim didrabas a dapas ar marc'heg ha neuze an tour peseurt garezenn n'eus laosket, peseurt garezenn a gontrolle an tour ne gontroll ket mui vremañ. Ar garte- ar garezenn ge-unan. Setu e c'hall dont ar- ar honnezh da ge-unan. Setu, deus perzh Maksim n'eo ket ken strikt. Distreiñ a ran gant ma eskob. Aze e c'hallfe an eskob debriñ an tour, debriñ a rafen en-dro hag en em gavfemp aze gant daou bezh a-enep un tour hein. Ma'm eus daou dour zo gant ar re sur, me 'm eus ur marc'heg hag un eskob a-enep un tour, pe zo gwelloc'h alies e kreiz ar partien hein. Ne c'hoari a rafen roan e zev-daou, aze e vefe gwelloc'h eviñ d'ar re wenn. Met pezh 'neus graet Prag ha pezh 'noa rakjetet Prag a zo souezhusoc'h hag a zo brav eston aralltre evit gwelet se ra em noa etre. Setu e aberzh ar pezh penn-da-benn hein da lâret eo 'neus kollet ar marc'heg a-nep netra ha get stank penn-da-benn diorren ar re zu gant ar pezh eo etre. Setu se zo ur blegenn dibar hein koulz lâret dre m'emañ stanket ar rouanez amañ ma c'hall ket bout debret ha neuze perak c'hallomp ket-ni debriñ Debriñ amañ etre gant an eskob. Petra a c'hoarvezfe? Pevar, tri, daou. E vefe rouanez H pe- ro- eskob H-Pevar. Bremañ ez afe en-dro tapet àr an tour ha ma tapont en-dro an eskob bremañ e kollan an eskob-mañ hag e cheñch-mik neuze hein, peogwir en em gavan gant un eskemm ouzhpenn hein. Ha degas a ran deus soñj un eskemm a zo un tour a-enep d'ur marc'heg pe un eskob. Setu se zo kalz gwelloc'h neuze evit ar re, ar re zu bremañ. Ha ma vefe tapet ar ronez e-unan amañ hañ, evel-just e vefe tapet e getri hag ur wech c'hoazh en em gavfe ar re zu hañ, gant un eskemm ouzhpenn, un tour a-enep ur marc'heg. Ha setu dre ma ne c'haller ket debriñ ar pezh-mañ etre e vez diaes-tre diorren e bezhioù. Ha da beda servij kaout unan ouzhpenn ma ne c'haller ket c'haller ket implij hounnezh kwa. Ouzhpenn-se e rodrouz ar re sur honnezh ev-daou, honnezh ev-daou, honnezh da pep-daou, e da pep-daou, roue da pep-daou ha eskob H-pevar. Evit diskouez deoc'h, aze ma ran taol bennaket gant ar re wenn e teu honnezh ev-daou, honnezh dap, e dap, roue dap ha eskob H-pevar. Ha setu ur wech c'hoazh hein 'vefe Un tour a-enep ur marc'heg, ur realite ouzhpenn. Petra a c'hoarvezfe ma vefe touraj daou da skouer? Touraj daou, skarzh a ran tour hon maez eus tagadenn an eskob, ha memes tra zeus ur pezh ouzhpenn gant ar re gant ar re wenn. Petra n'oa raktreset rak Nanda? Neuze la- Lareno en e atersadenn e noa raktreset eskob e pemp. Ha goude marc'heg e daou, evit rapañ ar ronez, ha ar ronez n'eus karrezed ebet ret dezhi mont da F daou, ronez da B daou, E da B daou, roet e daou, tour dezhe eizh berr, roet e tri. Ha goude tour dezhe unan, setu, Chenet noa betek amañ, noa soñjet. Eh oa oa gwelloc'h evitañ ha gwir eo hein daoust d'e bezh nebeutoc'h aze ar pezhioù-gwenn a zo lec'hiet fall put n'int ket ken urzhiet tamm ebet an tour a stank an eskob-mañ hag a dag egile ha ouzhpenn-se a roe man arvar c'hoazh setu kavout a ran se brav-tre kwa bezañ soñjet reiñ ur pezh a-bezh evit kas ur pezh da etriñ ha kompren e c'halle ar pezh hag a oa bet etriñ digas ur spledvel-se. Setu, bon Maksim neuze dre ma n'eus ajedet-se n'eus ket c'hoariet euh n'eus ket c'hoariet Tourage Dor rak n'eus marc'hig d'e-unan a zo sañset bezañ an taol gwellañ deus perzh an urzhiataer, Tour-e-Aez, Roue e daou. Eskob Erc'hwec'h, tro-dro eskob C-Pevar. Hag amañ 'z eus bet graet ur fazi gant Maksim aze diaes-tre ar blegenn dija, d'an taol nemetañ evit chom er bartienn o c'hoari F-pemp, evit kontrolliñ ar garezenn C-Pevar ha gant an tour. Hag aze euh marvat 'vefe bet ur stourm c'hoazh hein, goude euh marteze euh eskob Dap ha ha marc'heg da Betri da skouer. Setu en arvar bras-mañ ar roue, met ur pezh ouzhpenn zo memes tra gant ar Rewen. Ha neuze 'neus graet betriñ evit kontrol lise pevar met siwazh goude tour deheiz marc'heg da betriñ eskob he c'hwreur get a rit ha ne zebr ket morse an tour a c'hoant eus da reiñ lamm d'ar roue tour be-unan hag eskob F-pemp ha gwelet a rit ne c'hall ket an eskob bezañ tapet evel-just un peger eo stanket ar marc'heg. Ronez F daou. Aze ha moaien 'vefe debriñ ar ronez ha reiñ en-dro an tour met goude get-ri 'benn ar fin 'vit ket ken sklaer. Ket ken sklaer memestra chom a rae pezhioù da gede aze an eskob-mañ hag an eskob-se. Setu e-lec'h on e-lec'h debriñ en deus tapet an tour da gentañ. Ar pezh zo brav hein. Amañ leuskel a ra e rouanez. Ha neuze petra eo ar pal, perak e c'hall leuskel e rouanez giz-se? Peogwir e vefe eskob Gepevar, lamm d'ar roue. Get a ris stanket ar marc'heg hag aze gant daou eskob, brav ha lamm a zo ha ne c'hallont ket mont da dedaou abalamour d'an daou dour. Setu hor bartienn doare romantel. Setu ba gwelenn gwell ez eus beze met re ziwezhat Siwazh gant Maksim. Setu neus addebret an eskob. Debret neus e selaou. Hag amañ vet fall dija ha Maksim neus tournet ha kae neus an difenn wellañ zo aberzhiñ a ronez amañ e deiz. Lakaomp un efesius fivet e dour, n'efe kollet re a zanvez aze kwa. Goude eskob de Tribert. Gwaze gant an tour, roe Eftri ha eskob Efynan. Ha ba Gwelldariz dija beus eus eus danvez ouzhpenn aze gant ar re zu hein. Un tour en Ebermarc'heg hag e ro da zont ur bern traoù c'hoazh da eskob Gedow ha da-heul ronez da Bse-Unan hag all. Setu Maksim n'oa dibabet neuze aberzhiñ e ronez a-enep un tour hag un eskob o soñjal marteze gant Daou eskob hag ur marc'heg e c'halle derc'hel a-enep ar rouanez. Siwazh e roue a jom en arvar-bras. Neuze amzer 'z eus amzer zo tremenet amañ evit ma c'hounezfe goude-se Pragnanda. Ne gounez neus ha mont a ran un tamm buanoc'h ma karet. Tour-gêr c'hwec'h, roueef daou, rouanezaj pevar, roueef tri. Gwanez Getry, roue e-pevar, Tour des C'hwec'her, evit mirout ouzh ar roue da vont kuit, hag aze eo diaes-tre kavout taolioù resis hag gant ar roue en arvar e-kreiz an davlez aze eo sinfal. C'hoari en deus Touredaou ha goude Touredaou ez eus lamm d'ar roue dre ret, tost hag-eñ e c'hall e c'hallfer kavet ar pezh zo bet kavet gant Pragnanda evit echuiñ ar bartienn. Pemp, pevar. tri, daou, unan, F-pember ha gourc'hemennoù d'ar re zo d'ar deus kaveze-eñ ha neuze ma tapont amañ E F-pemp e vefe ronez Gerc'hwer, roue e pemp ha ronez Erc'hwer lamm d'ar roue. Ha ma tapont gant ar marc'heg, E F-pemp e-lec'h tapout gant ar roue e vefe ronez d'e dri. Roue e pemp a-ron ez dez pemp lamm d'ar roue c'hoazh. Setu hor bartienn eus ar re vravañ a ziskouez ar pegen barrek e Pragnanda aze. N'eo ket just teknik a zo bet diskouezet met ur seurt meizad don-tre hein gant ar rouanez o tont heg-e-unan hag ar pezh gwerin eo etre hein. Se zo live daou vil seizh kant, se zo live ar re wellañ er bed. Amichañs ez ay pell. Daoust ma son trist memestra evit Maksim nompas nompas bezañ tennet tennet e spilhenn met e Sirius eus e c'hallo kemer e zial marteze. Setu dre ma 'z eus div barti en dir. Emichañs n'eus plijet deoc'h ha sur 'walc'h e rin videoioù all di- diwar-benn Ti Barbet. Ken ar c'hent ha tro!